כ'וואלט געוואלט רעדן אביסל נגעיע די מלחמה וואס גייט פאר מיט יצרן און איראן, איז סתם געוואלט מודיע זיין איך בין נישט ווי די ווי אזוי איך רוף זיי די נביא השקר וואס יעדע מאל ס'איז געשעט עפעס א טראגעדיע זיי טרעפן עפעס א מדרש צו עפעס א מאמר ערגעץ וואס קיינער נישט געהערט פון פארדעם און זיי קומען זאגן וועסט קוק דער שטייט דא, און דעם נעמען זיי דער שטייט דארט, און זיי טייטשן נישט אפ די עקזעקטלי וויאזוי זיי ווילן, און זייער אסאך מאל אויב נישט רוב מאל שטימט עס אפילו נישט, און זיי זענען מסביר זעסט דאס איז יעצט געשען, דאס ווייזט קלאר אז משיח קומט שוין. סאו זייט איך בין א קינד האב איך שוין דאס געהערט, און שפעטער בין איך גאר געווארן נאך אסאך פאר איך בין געבוירן זענען שוין געווען די נביאי שקר אראונד, און שטייט זיך זיי מאכן יעדעם איינעם נישט גלייבן. יעדער איינער פארשטייט אליין פארוואס, סאו איך בין נישט פון די מענטשן, איך האב פשוט געוואלט דא רעדן אביסל פון א זאך וואס עס שטייט אין איין ספר, און עס אביסל ארויסברענגען, איך האב שוין גערעדט דערפון אמאל, אונז איבעררעדן, אפשר קלארער מסביר זיין, און ס'איז נאר טאמער וועסט זען זאכן געשען זאלסטו וויסן אז די ילקוט שמעוני האט געשריבן וועגן דעם. סאו, ס'איז דא א ילקוט שמעוני אויף ישעיהו וואס עס שטייט אזוי, אמר רבי יצחק, דער רבי יצחק האט געזאגט, שנה שמלך משיח נגלה בו, די יאר וואס משיח וועט נתגלה ווערן, כל מלכי אומות העולם מסגרים זה בזה, און אלע לענדער אויפן וועלט זאל שלאגן איינער מיטן צווייטן, מלך פרס, וואס דאס איז איראן, מתגרה במלך אראביע, ער האט זיך געשלאגן מיט די קעניג פון אראביע, יעצט אראביע איז לכאורה סאודי אראביע, ווייל ס'איז די איינציגסטע לאנד וואס רופט זיך אפן אראביע, קען זיין ס'מיינט א צווייטע לאנד, און באלד וועט מען צוקומען א פרס קען אויך זיין ס'מיינט א צווייטע לאנד, והולך מלך אראביע און ס'וועט גיין די קעניג פון אראביע לארם ליטל לייטס פון אים. ארם, זייט אונז זענען אלס קליין קינד האט מען געלערנט ארם נהריים, און אויפן מעפ קומט עס אויס ווי עס איז נארט פון איראק, איסט פון סיריע, אפשר סאוט פון טערקי, ערגעץ דארט איז ארם, און די לאנד עקזיסטירט שוין נישט פאר טויזענטע יארן, וויפיל מען ווייסט, איך מיין, שוין נישט געהערט דערפון פאר זייער א לאנגע צייט, קען זיין ס'איז דערמאנט תנך, אויב נישט קען זיין לוי ס'איז דערמאנט אין די צייטן פון אברהם אבינו, סאו ווער איז די ארם? ס'איז דא וואס טענה'ן עדהוים, סאו עדהוים איז רוסלאנד, ס'שטימט נישט עדהוים זאל זיין אמעריקע בכלל, און כ'האב שוין געגעבן א דרשה אויף דעם אויכעט, יעצט וואס איך זאג איז, עס איז א ראשי תיבות, ארץ. רויט צו מאמען, א לאנד וואס דארף געלט, דאס הייסט יעדע לאנד דארף געלט, באט וועלכע לאנד איז אונז ביזי רעדן פון געלט א גאנצע טאג, די יונייטעד סטעיטס, סאו ס'איז ארץ רויט צו מאמען, ס'איז דאס אראן מיינט, קען זיין. איז זאלן נעמען עצה פון דעם, וכל האומות מסרשים ומסרבלים ונופלים על פניהם, און אלע פעלקער אויפן וועלט זאלן ווערן אינגאנצן צושויערט. און זאָלן פֿאַלן אױף זײער פּנים, ויחזו את יצריהם כיצרי ילדה, זאָלן אױסקוקן װי קלײנע קינדער, אַזױ דערשראָקן, װײ אַזױ אַ קלײן קינד, זײ װײסן נישט װאָס צו טאָן. און װי ישׂראל, אױך די ייִדן, מסרשעים ומסבלים, װעלן װערן אינגאַנצן צעשױדערט און אינגאַנצן דערשראָקן, ואומרים, להיכן נבא ואל אילך, װוּ קומט מען און װוּ גײט מען, טײַטש, ס'װעט נישט זײַן װוּ צו לױפֿן. ויאמר להם, און דער אייבערשטער וועט זאגן פאר די אידן, בני, מיינע קינדער, אל תסרו'י, האטס נישט מורא, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, אלעס וואס איך האב געטון האב איך נאר געטון וועגן אים, מפני אתם מסורים, וואס האט מען ענק מורא, אל תיראי, האטס נישט מורא, הגיע זמן גאולתכם, עס איז אנגעקומען די צייט פון די גאולה, טייטש אז ווען עס וועט געשען די זאכן זאלסטו וויסן אז משיח וועט קומען. סאו. דארף מען יעצט צונעמען די ילקוט שמעוני, קודם הייבט ער אן כל מכיר מות העולם איז גרם זה בזה, און נאכדעם זאגט ער אז מלך פרס וועט מחריב זיין די וועלט, איז לכאורה אונז, איך רעד וואס וואוינען אין ארץ סטעיטס אדער אין לאנדן אדער אין. אנטווערפן צו אוסטראליע, די אלע אידן, אונז ווייסן נישט אויך וואס מלחמה מיינט, ברוך השם, אונז זאלן טאקע קיינמאל נישט וויסן. אין ארץ ישראל קענסטו אביסל פילן, ס'ווענדט זיך ווי אין ארץ ישראל, נאך צו יעצט אז ס'פליען מיסלס און מ'ווייסט אפילו נישט וואו ס'וועט פליען, באט א מענטש וואס האט געוואוינט און צו ער וואוינט נאך אלץ אין אוקריין, ער פארשטייט וואס מלחמה מיינט, צו אזעלכע פלעצער אויפן וועלט אין אפריקע, זאכן ווען ס'געשעט א מלחמה צווישן צוויי לענדער, דו רעדסט דא ס'ווערט חורבנות, צו מ'וויל יא צו מ'וויל נישט, ס'ווערט חורבנות, די גאנצע לאנד פארט אויף רעדער, סאו וואס איז פשט אז די גאנצע וועלט גייט זיך שלאגן איינער מיטן צווייטן און פלוצלינג פרס גייט חרוב מאכן די וועלט? איז נישט מלחמות די זאך וואס מאכט חרוב? וואס דארף איך צוקומען צו פרס? סאו איז קודם די ילקוט שמעוני וואס זאגט מ'איז גרים זאלן זיך רייצן מיינט נישט אזוי ווייט ס'זאל זיין דירעקט מלחמה. יעצט צו זען צו ס'שטימט אין היינטיגע צייטן, ס'איז זייער מעגליך אז ס'שטימט יא אין היינטיגע צייטן, איך זאג נישט אז ס'איז, באט ס'שטימט, ווייל דאס קוקן אויף די וועלט וואס גייט פאר אין די לעצטע פאר יאר, א זאך וואס איז קיינמאל נישט געווען, ווי די גאנצע פאליטיקעל וועלט איז אן טורמאויל, ס'איז צופארן, די לעצטע מאל ס'איז געווען עפעס ענדליך צו דעם איז געווען נאך די ערשטע וועלט מלחמה פאר די צווייטע וועלט מלחמה. יעצט אבער ס'איז נישט געווען אזוי שלעכט ווי ס'איז היינט. וואס איז געשען היינט אין די לעצטע פאר יאר ווי די גאנצע וועלט איז געפארן רעכטס אדער לינקס, און די רעכטע גייט אלל די וועי דעי וועג און די לינקע גייט אלל די וועי דעי וועג און זיי קענען זיך נישט אויסקומען איינער מיטן צווייטן. ס'איז נישט דא קיין מיטן וועג, ס'איז נישט דא גארנישט, אלעס איז צופארן. סאו ווען מען זאגט כל מה אומות העולם איז גייט מען זיי אויף אזוי טייטש אז די וועלט גייט זיין צופארן. יעצט פאר די צווייטע וועלט מלחמה איז געווען אסאך לענדער, נישט אלע לענדער, וואס זענען געווען זייער צופארן, און וועגן דעם האבן אסאך רשעים איבערגענומען, היטלער ימח שמו, מוסעליני, און אנדערע רשעים, ס'איז געווארן אסאך פאליטיקעל טשעינדזשעס וועגן דעם ווייל די וועלט איז געווען אביסל צופארן, אבער נישט די גאנצע וועלט איז געפארן אזוי אויף רעדער. אמעריקע איז געווען, ס'איז געווען טאקע א גרעיט דעפרעשאן אבער ס'איז נישט געווען אזוי פאליטיקלי פארדרייט. דא רעדסטו היינטיגע וועלט, די גאנצע וועלט, מ'קען זיך נישט אויסקומען איינער מיטן צווייטן. סאו ס'איז זייער מעגליך אז וואס די ילקוט שמעוני האט געזאגט האט ער געמיינט צו זאגן אויף דעם, אז די וועלט גייט זיין צופארן אויף רעדער, אבער די וועלט וועט נאך אלץ ווייטער פארן, ס'איז דא א עקאנעמי, ס'איז דא סטראקטשער, זאכן פארן, ס'איז דזשאסט צו פארן, די זאך וואס פארט, פארט צו פארן. יעצט ווען ער זאגט מלכות פרס וועט זיך רייצן, וועט זיך שלאגן מיט די מלכות פון אראביע, סאו לכאורה מיינט ער סאודי אראביע, ווייל זיי זענען די גרויסע באוויסטע אראבישע לאנד, און ס'איז דא נאך אפאר אראבישע לענדער אין יענע געגנט, אבער זיי נישט אזוי גרויס און נישט אזוי שטארק, ס'איז נישט די זאך, און זיי רופן זיך נישט אויף ווייט אראביע, סאו לכאורה גייט עס ארויף אין פרס, איראן איז פרס, די לאנד פון פרס וואס שטייט אין נך, און אלעמאל איז אלץ געווען יענע פלאץ איז געווען די פערזשען קינגדאם, און אפילו ווען אלעקסאנדער האט איינגענומען פרס, איז שפעטער האט זיך צוריק אויפגעשטעלט די פערזשען עמפייער, ס'איז געווען אפאר מאל וואס ס'איז געווען אזעלכע פערזשען עמפייערס וואס זיי האבן געטרייט צו מאכן עמפייער, ס'איז אלץ געווען, זיי הייסן די פערזשען פיפל ביז היינט, היטלער ימח שמו האט זיי קאנווינסט אין ניינטין טערטי פייוו זאלן טוישן די נאמען צו איראן וועגן די ארים רעיס איך וויל נישט אריינגיין אין דעם סאו זיי האבן געטוישט די נאמען צו איראן און איך מיין זיי האבן עס געהאלטן וועגן איראן אין א וועג איז אנטיסעמיטיש און דאס איז זיי ווילן ווייזן אז זיי האבן פיינט אידן סאו למעשה איראן איז פאראויס. לכאורה. מיר וועלן באלד צוקומען צו דעם. סאו אז מלכות פרס וועט גיין מלחמה האלטן מיט אראביע, איז זייער מעגליך אז ס'מיינט ארויסצוברענגען א נקודה דא, ווער איז די אראביע? וואס איז די אראבישע לענדער'ס עקאנאמי? וואס שטייט עס אויף? אויל? אויף געז? יעצט שטעל דיך פאר אז פרס גייט אנמאכן א חורבן אין די גאנצע געז עקספארט. דזשאסט טו גיוו יו א קליינע העדס אפ, ווער ס'קען אביסל די מעפ, אלע געז וואס קומט פון סאודי אראביע און קאטאר און יונייטעד עמערעט און קען אפילו זיין מער לענדער און אפילו איראק אויך, אבער איך ווייס נישט וויפיל געז קומט יעצט פון איראק, דארף דורכפארן די פערזשן גאלף. כ'מיין איר מנהל האט אמאל אויכעט באט אלעס פארט דורך די פערשן גאלף סאיז און איראן האט דארט א כח און זיי קענען אפבלאקן אלע זאכן זאל נישט קענען פארן ווייטער יעצט שטעל דיך פאר ס'געשעהט א עראפשן און די אויל סופליי מ'קען נישט באקומען געהעריג אויל די אויל וואס פארט דורך די פערשן גאלף איז בערך פֿינף און צוואַנציק פראצענט צו דרײַסיק פראצענט קען זיין איך מאך א טעות און בערך די נומבער פארט דורך דארט צו די גאנצע וועלט סאו שטעל פאר מען קען נישט דורך פארן דארט וועגן פאר עס האט אנגעמאכט א חורבן יעצט פֿינף און צוואַנציק פראצענט פון די געז פון די וועלט פארט דורך וואס געשעט געז שיסט ארויף ווי משוגע און אז געז שיסט ארויף ווי משוגע ווערט די גאנצע עקאנעמי ווערט צופארן אלעס ווערט טייער. און ס'קען זיין ס'גייט ארויף אויף א רבי מיינט זאגן אויף געז אין די גאנצע וועלט, קען זיין אפילו פון אנדערע לענדער זאלן צושיסן די גאנצע אינפערסטראקטור פון געז אין א גרויס חלק פון די וועלט, און דאס וועט צוברענגען אז א גאלאן געז וועט ארויפפארן צו הונדערט דאלער. יעצט ס'קען זיין אמעריקע האלט אונז האבן אונזער אייגענע אויל אינדעפענדענסי און קען זיי זאלן נישט קענען טאטשן אמעריקע סאו אפשר אין אמעריקע אליין דארפסט גיין צו די געז סטעישן און ס'צאלן צוויי דריי דאלער צו פיר דאלער א גאלן באט שטעל דיך פאר אין די גאנצע וועלט צאלט מען יא הונדערט דאלער חוץ אמעריקע דו ווייסט דאס מיינט ווען דו ברענגסט א קאנטעינער פון טשיינע צו פון יוראפ ברענגסט אימפארט זאכן דאס פארט אויף געז מען לייגט עס ארויף אויף א שיף און די שיף פארט אויף געז יעצט אז ס'קאסט הונדערט דאלער א גאלאן די ווייסט ווי טייער די קאנטעינערס זאלן קאסטן? מען האט יעצט געקענט זען אליין וואס איז געשען ווען טראמפ האט געלייגט די טעריפס אויף טשיינע ווי פלוצלינג זאכן זענען ארויפגעפארן אין פרייז שטעל דיך פאר ווען ס'איז דא געז קען זיין ס'וועט זיין סאך מער געלט. דאס לאכן פון די טעריפס פון וואס טראמפ האט געלייקט. כ'מיין יעצט איז עס שוין נישט דא אויפן מינוט באט איים סעיאינג איז א קאנטעינער וואס קאסט פופציג טויזנט דאלער די שיפינג אליין קען דיך קאסטן הונדערט טויזנט דאלער ווייסט שוין אזויפיל געלט באט ס'וועט קאסטן זייער טייער סאו אז ס'איז נישט דא קיין אימפארט און עקספארט זעסטו א ריזיגע פערסענט קען אפילו זיין פופציג פערסענט פון די וועלטס עקאנעמי גייט שלאפן די גאנצע וועלט וועט חרוב ווערן. סאו ס'איז נישט אז איראן גייט דווקא עטעקן דירעקט, זיי גייען עטעקן די אויל אין די וועלט. איך זאג נישט אז דאס גייט געשען, איך געב א עקזעמפל וואס דאס קען געשען, ס'קען זיין דאס מיינט אז ס'גייט געשען, און קען אפילו זיין וועגן דעם שרייבט ער אז וועט נישט וויסן להיכן נבא ונלך, ווייל זאכן פארן אזוי ארויף גייען זיך אלע פלייטס פארמאכן ווייל קיינער גייט נישט פליען, חוץ עשירים אפשר, און קען אפילו זיין עשירים האבן אויך מורא אום צו פליען ווייל מ'וועט נישט וויסן וואס וועט זיין מארגן. סאו די גאנצע עירליין אינדערסטרי איז פארמאכט, די גאנצע שיפינג איז פארמאכט, די גאנצע וועלט איז יעצט פארן אויף, פארט יעצט אויף רעדער. לייק די וועלט'ס עקאנעמי גייט זיין טויט. מ'עט עס עווענטשעלי פיקסן. ווייל ביז מ'עט עס פיקסן וועט עס זיין אזוי טויט און עס קען אנמאכן אזא חרבנות, און מענטשן ווערן אזוי צעווילדעוועט און אזוי דערשראקן אז קען אבער די טיימער דאס פיקסען שוין נישט זיין קיין וועלט. סאו ס'איז זייער מעגליך אז דאס מיינט, און ס'קען זיין ס'מיינט אנדערע זאכן, קען זיין אז מ'וועט באלד געוואר ווערן אז איראן האט שטערקערע וועפענס ווי אונז האבן געמיינט זיי האבן. און און קען זיין נאך הונדערט אנדערע אופנים ווי אזוי זיי קענען חרוב מאכן די וועלט. סאו ס'קען זיין וואס ס'מיינט איז די וועלט מסגרים זה בזה, כ'מיין כל אומות העולם מסגרים זה בזה, מיינט עס, אז די וועלט וועט פארן אויף רעדער אזוי ווי מען זעט היינט, די רעכטע וועלן זיך נישט קענען אויסקומען מיט די לינקע, און ווער ווייסט די גאנצע וועלט וועט פארן אהין און צוריק, ס'וועט נישט זיין קיין פיעספול נארמאלע סעלושען צו פאליטיקל זאכן וואס גייט פאר, און נאכדעם וועט קומען איראן און זיי וועלן מאכן א געזונטע חורבן, וויטש עווער וועי איט איז, צו די אויל צו עפעס אנדערש. איז איז יעצט איז דא אבער א איינער וואס טענה'ט אנדערש און דאס איז די ווילנא גאון וואס די ווילנא גאון זאגט אז פרס וואס די נביא האט געשריבן וועגן אחרית הימים און אלע אנדערע גמרות אז דעי פרס גייט נישט ארויף אויף פרס אליין סאו מיינט רוסלאנד און ער האט געברענגט אפאר ראיות איינע פון די גרעסטע ראיות איז ווייל יעדע לאנד אויפן וועלט האט זיך זיין סימבאל אזוי ווי אמעריקא האט די אמעריקען איגעל איז רוסלאנד סימבאל איז א בער. און דניאל שרייבט אז פרס איז א בער, איז געגליכענט צו א בער. סאו לויט דעם טענה'ט ער, ס'איז נישט נאר דאס, איז דא נאך ראיות אלט אז רוסלאנד איז פרס ווען וואס די גמרא רעדט פון, איך רעד נאך אין די גמרא רעדט פון. יעצט איז דא אפאר זאכן, כ'וועל נישט אריינגיין אין דיטעילס יעצט, וואס לויט די גרא איז זייער שווער צו פארשטיין, וואס זאכן ווען שטייען אז טאמער רוסלאנד איז פאראויס, אבער די גרא אליין האט אויך געשריבן אז וואס גייט געשען איז אז מלכות פאראויס און מלכות רוסלאנד גייען זיך צוזאמקומען און זיי גייען ארבעטן צוזאמען. און דאס קען מען קלאר זען ס'איז געשעהט אז איראן און רוסלאנד ארבעטן איין האנט אויף האנט. סאו ס'איז זייער מעגליך אויב פרס מיינט רוסלאנד, רוסלאנד איז דאך אויכעט א גרויסע פלעיער אין די אויל געז אין די אויל ביזנעס, יעצט טאמער רוסלאנד וועט גיין און סאמהאו אטעקן די גאנצע אויל פיעלדס פון א גרויס חלק אין די וועלט, אונז זאלן גיין און אליין צומאכן זייער אייגענע, ער טאקע ווערן א חורבן, ווייל אסאך מאל קען מען אנקוקן זייער מאדנע ווען מען זאגט פרס שטייט לויט ס'שטייט אחרית הימים וואס פרס גייט טון, לייק קוק סתם טון פרס, יא ס'איז א גרויסע לאנד זיי האבן א שטיקל מיליטער באט זיי זענען נישט קיין וועלט סופער פאוער. זיי נאט איווען קלאוס טו איט, זיי ווילן נישט א סאיז א לאנד סאיז א שטארקע לאנד אקעי קאמפעיר זיי צו עפעס א צופליקטע לאנד זענען זיי שטערקער באט סאיז נישט עפעס א מעידזשער לאנד זיי האבן אזא כח איז אבער לויט די גרא אז פרס מיינט רוסלאנד רוסלאנד האט א מעידזשער כח סאו סמאכט מער סענס איז קודם מקען נישט וויסן ווי שטארק איראן איז, אזוי ווי ער זאגט דאס, און נאר מיט דאס ס'קען זיין ס'מיינט רוסלאנד, און איינע פון די זאכן איז וועגן רוסלאנד, למשל ווען ס'איז געשען שמחת תורה לעצטע יאר, די אטעק, די אקטאבער סעווען אטעק, איז געווען זייער אסאך ראיות, ס'איז דא עווידענס אז פוטין איז געווען ביהיינד איט, ער האט צוגעלייגט א שטארקע האנט אין די גאנצע זאך. איז יעדער נארמאלער מענטש ווייסט א פוטין איז א אנטיסעמיט, קודם ער איז סתם א רשע, ער איז סתם א רוצח, און ער איז א גרויסע אנטיסעמיט, כ'רעד יעדער נארמאלער מענטש, און ס'פון פיל מיט זאכן וואס איז געשען, און בכלל רוסלאנד האט אלץ אונטערגעלייגט פיסלעך אין ארץ ישראל, שוין פון דעי וואן, איז קודם די גאנצע זאך פון די PLO, די פאלעסטינען, די איידיע פון די חברה זאלן זיך רופן פאלעסטיניענס, די פאלעסטיניען ליבערעישאן ארמי, די גאנצע זאך איז געקומען פון די סאוויעט יוניאן, זיי האבן קריעטעד די איידיע פון פאלעסטיין, די פאלעסטיניען פיפל, און פארוואס פוטין איז געווען אזוי ביהיינד אקטאבער סעווען, וואס האט ער געגעינט דערפון, איז געווען. ווייל ס'איז יוראפ קויפט געז פון רוסלאנד. נאך די גאנצע מלחמה מיט אוקריין האבן זיי געוואלט פטור ווערן פון די געז פון רוסלאנד, אבער זיי האבן נישט קיין ברירה. זענען זיי אויפגעקומען מיט די איידיע אז טאמער מען קען ציען א פייפליין פון סאודי אראביע צו די מעדיטערעיניען סי, סאיז די ים הגדול, אדער אפילו עס דורכציען די ים הגדול זאל אנקומען דירעקטלי קיין יוראפ, וועט דאס קאסטן סאך ביליגער, איז מילא קען מען ווערד זיין צו נעמען פון סאודי אראביע און מילא נישט דארפן צוקומען צו רוסלאנד. סאו די איינציגסטע וועג אדער די מאוסט רילייעבל וועג ס'זאל קענען געשען איז טאמער סאודי אראביע ציט די פייפליין דורך ארץ ישראל, אויב דו קענסט די מעפ. סאו האט יוראפ פרובירט מיט אלע כוחות צו מאכן אז סאודי אראביע זאל רעקאנייזן ישראל אלס א סטעיט ווייל דאס איז די איינציגסטע וועג ווי זיי קענען דאס טון, מען ציט א פייפליין א קליינע צענטער דורכפארן דזשארדען אריין דורך ארץ ישראל דאס גייט צו די מעדיטערעיניען סי, צו ס'וועט דורכפארן פון די מעדיטערעיניען סי דירעקטלי צו יוראפ אדער פון דארט וועט עס גיין צו שיפן דאס ווייס איך נישט אבער למעשה ס'וועט נישט דארפן דורכפארן די פערשן גאלף ס'וועט אויסקומען ביליגער די עקספארט קיין יוראפ איז מילא וועט מען נישט דארפן צוקומען צו רוסלאנד'ס געז.

איז איז די גאנצע פלאן געקענסלט געווארן, סאו ווער האט געגעבן דערפון? רוסלאנד, ווייל יעצט איז יוראפ צוגעבינדן צו רוסלאנד. און ס'איז נישט נאר דאס, ווייל פארדעם די גאנצע וועלט איז געווען ביזי רעדן פון די וואר אין אוקריין, און מ'דארף יא סופארטן אוקריין נישט, למעשה אמעריקע האט אסאך געשיקט און ס'האט זיך געטון, און יעדער איז געווען אויפגערעגט אויף רוסלאנד, אזוי ווי ס'איז געווארן ארץ ישראל האט יעדער פארגעסן דערפון, אפילו זאלענסקי די פרעזידענט פון אוקריין האט פלוצלינג זיך באליידיגט פארוואס קיינער רעדט שוין נישט פון די מלחמה אין אוקריין. סאו פוטין האט געגעינט פון אלע זייטן פון די גאנצע זאך. סאו האסטו שוין געזעהן אז ער האט דא אינטעראפטעד עפעס מיט די פייפליין, מיט די, כ'מיין צו זאגן מיט די געז דורך די פייפליין. סאו למעשה האט ער געארבעט מיט פאראויס. סאו צו די גרא. און לויט די גרא, צו איז רוסלאנד, צו איז איראן, צו איז ביידע צוזאמען אפשר, איז למעשה לויט די ילקוט שמעוני, דארף מען וויסן נישט צו זאגן אז אה קוק ס'איז געשעהן און מילא דאס די ילקוט שמעוני זאגט, טאמער דערזעהן אז אזאך געשעהט און מ'העט זעהן ממש אז די עולם וועט זיין דערשראקן און מ'וועט נישט וויסן היכן נבוא ונלך, וואו קומט מען וואו גייט מען, די וועלט וועט זיין צעפארן אויף רעדער, די וועלט וועט זיין חרוב ונחרב, וויטש עווער וועי, קען זיין אפילו קיין איין זאך וואס איך יעצט געזאגט וועט נישט געשען, קיין איינס דערפון, וועלכע וועג ס'זאל נאר זיין, למעשה ס'גייט קומען עפעס א זאך זאל געשען, איז טאמער די זאכן געשען זאלסטו וויסן אז. און באשעפער זאגט, האב נישט מורא, ווייל עס איז געקומען די צייט פון די גאולה. סאו, נוגע צו יעצט, היות ארץ ישראל זענען עלייס מיט אמעריקע, סאודי אראביע זענען עלייס מיט אמעריקע, און רוסלאנד קומט זיך נישט אויס מיט אמעריקע, און איראן קומט זיך זיכער נישט אויס מיט אמעריקע, סאו איינמאל ס'געשעט א מלחמה צווישן ארץ ישראל און איראן, אוטאמעטיקלי איז אמעריקע טו בלעים, און אז אמעריקע איז טו בלעים טייטש אלע עלייס פון אמעריקע איז טו בלעים, איז קען יעצט איראן קען מען נישט וויסן וואס זיי גייען טון נעקסט, סאו דארף מען וויסן אז די סיבה פארוואס די ילקוט שמעוני האט עס געשריבן כדי אז מענטשן זאלן וויסן ווער נישט אזוי דערשראקן טאמער די זעהסט זאכן גייען ראנג, באשעפער היט די וועלט און באשעפער האט אונז ליב, און אלעס ער טוט טוט ער פאר אונזער גוטס, און אז טאמער דו זען אזא זאך געשעט, אדער דומה עפעס אזא מין זאך גייט געשען, זאלסטו וויסן אז משיח איז ממש דא און ער גייט קומען. סאו לאמיר האפן, קיין איין איד אין די גאנצע וועלט זאל נישט האבן קיין שום נזק, ס'זאל גארנישט געשען, און מ'זאל שוין זוכה זיין צו די יראה שלמה.